Başga adamlaryň pikirlerini okamak isleýärsiňizmi? Öz aň bilim amallarymyza gözegçilik etmek we beýleki adamlaryň pikirlerine garaşmak ukybyna eýe bolmak, beýleki adamlar bilen gatnaşyklarymyzy sazlamaga we sosial gurşawymyza uýgunlaşmaga kömek edýär. Ekzamene taýýarlanýanyňyzy göz öňüne getiriň. Bu amalda haýsy derse ünsi jemlemelidigiňizi, haýsy öwrenme usulyna eýerjekdigiňizi Mysal üçin, ýazypmy ýa-da sessiz okapmy derse taýynlanjak we hatda näçe wagt gerekdigini kesgitläp, meýilnama düzüp bilersiňiz. Biliş derejesinde bu prosesleriň habardarlygyna ýokary biliş, ýagny bilýän zatlaryňyzy bilmek diýilýär. Öz biliş amallarymyza gözegçilik etmek we gözegçilik etmek derejämizi tanamaga mümkinçilik berýär. Geliň muny bir mysal arkaly düşündirmäge synanyşaýyn. On alty goşmak ýigrimi ýedi. Bu sanlaryň toplam hasylyny, jemini, tapmaly. Bu sanlaryň jemini ilki maýdalawjydaky birlik sanlary goşup, artan sany sanawjydaky onluk duraby geçirip, hasapladyňyzmy ýa-da on altydan üç aýryp, ýigrimi ýedini otuz diýip düşünip, ol galan sanyň jemini hem otuza goşup hasapladyňyzmy? Ýa-da başga bir usul bilenmi hasapladyňyz? Bu alternatiw çözgütler hakda okaýarkaňyz, matematiki amallar wagtynda beýniňizde ýüze çykýan aň-bilim proseslerini yzarlap biljekdigine göz ýetirdiňizmi? Bu prosese kyrküje derek kyrk bir hökümine jogap tapyp bilseňiz, aň-bilim işleriňizi barlap, ýalňyş eden ýeriňizi tapyp bilersiňiz. Onda, näme üçin bu habarlylyk möhüm zatdyr? Sebäbi bilýänlerimizi bilenimizden, başarnyklarymyzdan, aň-bilim ukybymyzdan we gowşak tarabymyzdan habarlar bolup bileris. Bu düşünjäniň kömegi bilen ýüze çykýan meselä garşy dogry çözgüt usullaryny ulanyp bileris. Mysal üçin, bilim durmuşymyzda nädip has üstünlikli boljakdygymyzy bilip bileris. Şeýle hem özümizi we jemgyýetçilik gatnaşygymyzy has hem gowulaşdyryp bileris. Şeýlelikde, bu usul bilen başgalaryň pikirlerini okamak mümkinmi? Geliň bu soraga jogap tapaly. Adamlar üçin başgalaryň näme pikir edýändigine we sözlerinde ýa-da hereketlerinde we niýetine düşünmek elmydama möhümdir. Sosial bir ýerde ýaşamany dowam etdirýän ynsanlaryň Öňler, ýaşap bilmekleri üçin başga ynsanlaryň ýüz hereketlerini, özlerini alyp barşyny we bakyşlaryny dogry derňemek we pikirlerini mejbury ýagdaýda çaklamagy başarmalydylar. Häzirki wagtda sosial gurşawymyzda uýgunlaşmak we gatnaşyklarymyzy dowam etdirmek üçin bu derňewleri has dogry etmeli bolýarys. Munuň üçin sende-de, hemmelerde-de, bizde-de, hemmämizde doga-gütti we zehinimiz bardyr elbet. Akyl teoriýasy bilen düşündirilýän bu hadysa başgalaryň duýgularyndan we niýetlerinden habarly bolmak we olar hakda maslahat bermäge mümkinçilik berýär. Akyl nazaryýeti ilkinji sapar bir müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda Dewid Primak we Gaý Wudraf tarapyndan teklip edildi. Ondan soňraky ýyllarda Haýnz Wimmer we Losif Perner çagalaryň beýleki adamlaryň pikirlerini çaklamak ukybyna eýe boljakdyklaryny öwrenmäne başladylar. Bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda geçirilen gözleglerde, Üç, dokuz ýaş aralygyndaky çagalara dürli suratlar görkezildi. Bu suratlarda otagdaky bir adam bir zady bir ýerde gizleýär. Soň başga biri gelip, şol adam otagda däl wagty ony ýerinden üýtgedýär. Mysal üçin, bir adam topy sebede salýar. Soň, başga bir adam sebetden alyp, otagdaky sandygy oklaýar. Suratlar görkezilenden soňra çagalara ilkinji adam otaga gaýdyp gelende, Topy nirden gözlemeldigini soraldy. Bu ýagdaýda çagalaryň ilkinji adym otaga gaýdyp geleninde sebede seretjekdigini çaklamalaryna garaşyldy. Bu çaklama üç-dört ýaşyndaky çagalarda gaty pesdi. Dört ýaşdan uly çagalaryň ýaşyň ululygyna baglylykda takyk çaklamalary has ýokary eldip biljekdigi syn edildi. Başgaça aýdylanda dört ýaşdan uly çagalaryň Beýleki adamlaryň näme pikir edýändiklerini çaklamak ukybyna eýe bolýandyklar anyklandy. Akyl nazaryýeti, dostuňyzyň bir ýagdaýa nähili pikir edýändigini we nähili bir reaksiýa görkezjekdigini çaklamagyňyza kömek edýär. Mundan başga-da, beýleki adamlaryň näme pikir edýändigini çaklamak ukybyňyz ösdükçe, başgalaryň bizden başgaça pikirlenip we duýup biljekdigine göz ýetirmelidiris. Bu çaklamalara görä reaksiýalarymyzy we özümizi alyp barşymyzy we çykyşlarymyzy guranymyzda sosial gatnaşyklarymyzy has üstünlikli dowam etdirip bileris. Şeýlelik bilen dürli pikirlere we dürli gözýetime eýe bolan adamlara duýgudaşlyk görkezip has aňsat ýagdaýda düşünişip bileris. Ynsanlar sosial janlylardyr. Şonuň üçin ikimizem öz aň-bilim amallarymyza gözegçilik edip bilmeýk. we başgalaryň aň-bilim işleriniň biziňkiden tapawutly bolup biljekdigini bilmek, beýleki adamlar bilen gatnaşyklarymyzy sazlamaga we sosial gurşawymyza uýgunlaşmaga kömek edýär. Dostlar, bu wideomyzyň hem soňuna geldik. Wideony halan bolsaňyz, laýk basmagy we dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Nesip bolsa indiki wideomyzda ynsanlar, adamlar näme üçin pikirlenýär? Bu soraga jogap tapýas. Biz bilen galyň!